Эт өрә тора, карван йөрер. Илгә барсаң, ил гәзәк. Өенә барсаң, бик мәзәк. Бу бәлеш ашау түгел. Это громко сказано.
Менә татар теле ярлырак бит ул. Менә татар ничек дип әйтә. Исәнмесез, дуслар! Кыямовлар кыздыра тапшыруын башлыйбыз. Бүген безнең егерме җиденче тапшыру дип беләм. Нәрсәгә багышлыйбыз, Илдар? Хәерле көн, мин дә исәнләшеп алыйм әле. Э, бүген без, хөрмәтле җәмәгать, э, фразеологизмнарга тукталырбыз һәм аларны тәрҗемә итү нечкәлекләре. Бусы инде шактый катлаулы тема. Стилистиканың иң шундый катлаулы, иң зур темасы. Телне өйрәнеп бетергәннән соң, хатасыз сөйләргә өйрәнгәннән соң, хатасыз язарга өйрәнгәннән соң, менә боларны куллану зур осталык таләп итә инде. Фразеологизмнар нәрсә соң алар? Кайбер җирдә идиоматик гыйбарәләр дип тә әйтәләр. Э, төшенчә биреп китик. Ике яки берничә сүздән оешкан һәм күчерелмә мәгънәне аңлата торган тотрыклы сүзтезмә. Нинди фразеологизм бар беләсең син? Эт өрә тора, карван йөрер. Карван йөри тора, әйе, тагын. Раштуа белән бәйлесе. Раштуада син аннан кар да ала алмассың диләр, әйме? Бик каты бу инде ни кеше, саран кешеләргә кулланыла. Әйе, әйе, алар шактый күп. Сөлек кебек егет, мәсәлән, әйме? Шуларны кулланабыз. Менә алга таба һәр телнең үзенең сүз тәртибе бар, һәр телнең үзенең образлар системасы бар. Татар телендә ул бер төрле, әйме? Рус телендә икенче төрлерәк булырга мөмкин. Шуңа күрә аларны тәрҗемә иткәндә, ул микрообразларны, сүз сурәтләрне бер телдән икенче телгә әйләндергәндә эквивалентлар табарга кирәк. Ягъни турыдан-туры тәрҗемә итү монда бөтенләй урынсыз. Менә һәр телнең үзенең ныгыган идиомалары бар, шуларны табырга кирәк. Мәсәлән, без. Менә минем, миңа кызык, сөлек кебек егет дидең. Шуның русчага тәрҗемә итсәк, менә руслар үзләре кулланыр микән? Без бит инде рустан тәрҗемә итеп кулланабыз, ә татарныкын рус кулланыр микән? Тәрҗемә итеп карыйк әле. Парень как пиявка.
Менә, кулланамы руслар? Кулланыр микән инде?
Борчак сибә.
Горох сыплет, я булмаса заливает, лапшу вешает дигән сүзне кулланырлар алар, яме, русча. Ә Раштуадан каралып булмасны ничек тәрҗемә итер иде икән? В Рождество и снега не попросишь. Ансы әле ничектер Бару телдәйме?
Э, ничектер ята кебек. Менә кайбер фразеологизмнар. Кулланыла әле ул әзер. Туры тәрҗемә итеп була, алар шулай килешә, сыя, халыкның образлы мәдәни кодына килешә ничектер. Ә кайберләре бөтенләй ят, чит кебек яңгырый. Мәсәлән, инде добрый молодец дип әйтеп буладыр, әйме, сөлекке егетне? Вот, э, парень как орел, шулай дип әйтеп була торгандыр инде. Тагын бер шундый кыска гына, кечкенә генә, кечкенә түгел инде ул, шактый зур әйбер. Чиркәү христиан терминнары бар, мәсәлән, әйме. Исламга бәйле төшенчәләр бар. Менә аларны бер телдән икенчесенә күчергәндә, шулай ук саклык сорала. Мәсәлән, Богоматерь дигән сүзне без Мәрьям ана дип тәрҗемә итәбез. Аннары соң менә крещение дигән сүз бар. Аның инде турыдан-туры доминант сүзе чукындыру. Ләкин ул ничектер сәеррәк яңгыраса, әзрәк э, тупасрак яңгыраса, мәсәлән, кемнеңдер колагы өчен. Э, алар кабатланса, әйме кабатланган очракта кулланырга була икенче вариант. Чумдыру дигән сүз дә бар.
Бу бит инде менә һичшиксездеге суга чумдырып э, башкарыла торган йола, шуңа чумдыру дигән сүз дә бар, мәсәлән, кулланырга мөмкин аны. Аннары соң крестный отец дигән сүз, мәсәлән, ничек дип әйтергә аны? Керәшеннәрдә урсәти дигән сүз бар, урсәти, урсәни. Менә шундый эквивалент бар. Димәк, менә боларны эзләргә табарга кирәк, эзләсәң, тырышсаң, аларны табарга мөмкин. Беләсезме, аннары мин үземнең коллегаларыма һәм гомумән татар телен э, безнең бит инде бу дәресләребез татар телен э, яхшы белгән кешеләр өчен Теге камилләштерер өчен генә, бөтенләй татарча белмәгән кеше өчен түгел. Менә Рүзәл Юпов, Йосыповның бик күп хезмәтләре бар, җәмәгать. Телебезне ялгыш тәрҗемәдән саклыйк. Аның әле бу берсе генә. Менә Рүзәл Рүзәл абый абый китапларын укысалар инде, академик булалар бөтенесен. Әйе, анда Рүзәл язылган. абый ул үзе, үзе дә безнең академик һәм ул менә э, чын күңеленнән борчыла, име, үзе дә яшьләр тәрбияләгән мөгаллим.

Бигрәк тә көндәшләр җилкәңә үк сулап килгәндә. Йөгерүдә көчне саклап калып булмый, бигрәк тә көндәшләр үкчәңә басып килгәндә. Менә безнең татар варианты, чыннан да яшьләр үкчәңә басып килгәндә дип кулланабыз, әйме? Когда дышат тебе в спину түгел, когда тебе наступают.
Бу бәрәңге ашау түгел. Бу бәлеш ашау түгел. Татарча бәлеш белән алыштырабыз инде, образлы системаны үзгәртәбез. Күпләр аңа бармак аша карый. Әйе, менә шулай кулланалар. Күпләр аңа сквозь пальцы смотрят. Ә болай язарга ярамый һәм әйтергә дә ярамый. Күпләр аңа исе китмичә карый. Ә, менә бусы татарча бу. Тагын берән әйтәсеңме? Бу мәсьәлә зур сорау астында кала. Еш кына э, проблемалы мәсьәләләрне чишкәндә, проблемалы мәкаләләр, сюжетлар төшергәндә менә журналистлар шулай куллана име? Это остается под большим вопросом дигән сүзне туп-туры тәрҗемә итәләр дә, баш катырып тормыйча гына шулай язып куялар. Ә ул алай язылырга тиеш түгел. Бу мәсьәләдә ачыкланмаган нәрсәләр күп әле. Менә шулай язарга кирәк. Рүзәлә абыйга зур рәхмәт. Менә мин э, үземнең мөхәррир дәфтәренә килим әле. Мин дә менә ничә ел буе журналистикада эшләү дәверендә шундый кызык тоелган эквивалентларны язгалап алдым. Кәгазь, каләм алып язып алсагыз да мин ачуланмыйм. Э, менә болар инде үземнең тәҗрибә буенча э, тормышта туры килгән әйберләр. Мәсәлән, где больно, там рука, где мало, мило, там глаза.

Менә ничек дип әйтәсең аны. Илгә барсаң, илгәзәк, өенә барсаң, бик мәзәк. Менә менә нинди матур э, формалар бар. Тагын берсен генә әйтим, бусын мин нидән тапкан идем? Фатих Аби Хөснидән, күрен язучыбыз. Аты олы, кабыргасы коры. Это громко сказано дигән сүзнең тәрҗемәсе менә. Это громко сказано дигән мәсәлән, очрадың икән тәрҗемәсе, аптырый бит инде, җылап бетә. Ничек кенә тәрҗемә итим соң шуны дип. Менә, ә ул бар икән, аты олы, кабыргасы коры. Димәк, менә шул, шушындый әйберләр. Тел белән э, шөгыльләнгән кешеләргә менә зур байлыгын, әйме? Әлбәттә. Алайса без еш кына ишетәбез җәмәгать, менә татар теле ярлырак бит ул, русча менә шулай әйтеп була, болай әйтеп була, ә татарчасы юк бит дип зарланалар. Бу сылтау гына, бу үзеңнең ялкаулыгыңны, үзеңнең Булдыксызлыкны, гафу итегез, яшерү генә. Әгәр дә эзлисең икән, тырышасың икән, табасың икән, ул һичшиксез бар. Шуңа күрә бүгенге көннең менә бу лайфхагын, файдалы киңәшен дә мин шул юнәлешкә юнәлтер идем. Димәк, менә мондый сүзләрне, мондый гыйбарәләрне журналист кеше, каләм әһеле, пропагандист булсын, гади кеше булсын, җитәкче булсын, кем булсын, теләсә кем. Шул ук муллалар да, менә аудитория белән эшли торган кешеләр, шул ук укытучылар өчен дә. Сүз белән эшли торган кеше һәрвакыт боларны эзләргә тиеш. Аларның менә шундый Редактор дәфтәре булса начар түгел, мин менә шулай төрткәләп барам кирәк әйберләрне. Димәк, аларны мондый сүзләрне эзләргә, кызыксынганнарын, кызык тоелганнарын төртеп куярга кирәк. Үзең тапмасаң, әгәр дә, мәсәлән, эзләдең, эзләдең, табамадың, белгән кешеләр бар, алар белән киңәшләшергә кирәк, галимнәребез бар, шул юнәлештә эшләүче кешеләр җитәрлек. Шуңа күрә дә э, тырышлык, иҗтиһад. Шушындый китаплар бик күп. Менә аларны читләтеп узырга кирәк түгел, иренмичә укырга кирәк. Бер кичтә аларны укып чыгарга мөмкин. Кызыксынган кешегә бик кызыклы. Менә шушындый матур киңәшләр белән бүгенге чыгарылышыбызны төгәллибез. Саулыкта, исәнлектә күрүшләр насыйп булсын.
Амин.
Исән сау булыгыз.